tunah hian chakai kan chhit dawn a hei a tlai tawh phawt mai a dar khuatang dar ruk leh minute sawmli pathum-- khan an chhuak a hei kawng sir kawr vel mai mai kan en dawn a helai chu a la awm rih lo ang a a chhak deuh hlek atang a awm kan ding dawn a ai veli kawng bul lawk ani vang hian mi an kal nasa a chakai vel pawh hi a awm lo mai mai a an kal khat tawh a an ve ve chhin reng reng dawn a ni li chu a awm ve than a hei mahse chakai a la awm lo a a hnar lamah bak a awm hi kan ring vak. lo hlim tling a zen chu nge kan man dawn em hetiangah te hianin ai sen te awm ve duh thin a se awm lo anih hian an kal zel ang a phei thawk bul hi hna lutu a ehe ei ai awt an lo chhiah tawh anih hi ai awt Nakinah alo chiah na te pawh an la ti lang ve a. Chuan Saitawng khan a la hma deuh mai thei a chak ai hian la chhuak vak lo nge mawni a an la awm lo riau mai a hei kawng bul te ni vang hi mi hian kal nasa chak ai te pawh hi a awm vak lo te pawh ni maithei a hian a inzawng chho zel a chak aia la awm lo chaw kan chah lo vang hian an rawn chhuak tha duh lo mai thei a a tira in tung lawk sa em em pawh kan ni lo a mahse sawi kham hnuah khan an tum leh deuh tut a Hetilai kawr bul velah mai mai eh kawng bul kawr velah mai mai kan kal a ni hmm. chak ai a vang khawp mai mi em kal na se ve thina nei em vang hi nakina chak ai kan hmu velah kan pai kan lo ti lang zel ang oh khule heta hei pakhat alo oma Ngan dawn ni. Wah. Ngan a nu ni hi. Lian tha khawp mai. Hmm. A nu ni. Hmm. Khung ang. Khap khap đi ra lam le. Hu. Kan mu thei mo. Pakhat a om le hei. Lak zual vel lek a ni, a lian lo hi chu. An hman ang e. Umm. A lian vak lo va. Hei. Mahse tui rual kan tih chi kha a ni. Hung leh a. Naute tak te mai hi a lo awm ve a. Mahse chu kan la lo ang, kan kalsan ang. Fial tak pawh an awm a. Hmuiam. Kan man hman ang em aw. Aw. umm eh mi chep dawn mi chep dawn umm kan man e kan man thei e umm ai fiar ai fiar ah chuan hi lian ve pangai tak chu nia hei tian a bawp hi purple -- Purple leh ka light leh torch umm a ni hliah deuh hlek thin a camera hi mahni in ken chawp ka nia harsa thin khawp mai umm hei pa ni awm leh a umm a awm leh a khu khu khu kan hmu thei ang aw umm a vak sen chuan kan man ang umm umm umm chin a kan man ang tiat vel tho kha.

I fear hi a hang bik a hmm a tui thenkhat chuan tui an ti em em a mahse ti chuan tiang ai bawm ai dum an tih aw tla nge hi tui bik hi ka tia a tluk lo deuhin ka ti kan man tawh a hmm ai hmm a nu ni hi hmm Nichin ah khan kan man kha pa a nia, tuna a nu an man ve leh a, Nichin miai khan tlem in a lian ṭhet a ni, lian khawp mai. Khat nghal bia tlem nia. Umm. Kan man khat khawp mai a. Ai, chaw chu chhah i lang chuan in hei ai chuan awm ṭhat ve deuh hlek chu ka ring a, ai chu chah lo in kan kal tawp a. Zan tlai tlai chawi kham hnu ah chhim tawn hnu ah kan in tum chawp chil leh khan i chu an chuan chhit tawp mai ang chaw pawh chah lo mai ang kan tih kan kal a mahse vawi khat ei ve ve tal chu in man tur ah in ngai ila um tah khawn pu pakhat alo awm leh a chhuk thlak kan tum tawh zet nai a hetah hian kawr te peng pakhat alo awm a. Kan han en leh chu hetah hian lian ve pangngai tak mai a lo awm a, hmun a enge a nih eia khu ei hmial mial mai e hnim a ei ni hi hemi hnim a pula mi lo ei nghal a hei tih hian hmun a a hei pawh a nu tho. anu tho a ni lian ve pangai khawp mai a bawp hi zungpui kiat nelh nawlh chu a ni lian a lian ve pangai khawp mai a nu ho hi chak ai nu ho hi A pa ai hian an topic leh zel a eng kan pawm ken hi hei hei chi kan keng a kan han tam kan in ding lo lutuk a a te e ri mahse chak ai hi an lo an tam lo na in an lo hrawl ve a hlawm a nana khat nghal ti tih chu ni mai a Meeting nge emaw kan tih leh dawn a ni hei. Khutah kan ir deuhpui lah chu scooty ah kan dah daih leh nghal a. Hian helai peng hi kan zawh chho leh lawk anga tawi te. Hmm. Pu, kan hmu thei an. Tak chuan kan kal chuan tir. A, kan lo tih lunna khan kan lo awm leh a hei. Chhoh lamah khan.

Ka chhuah leh lawk anga umm an chaih an chaih deuh hlek a ni tawh umm te pawh hi a nu tho a nia helai hi chukai nu an tam riau mai a umm hei chu ka chhuah lawk aw an ti fai ang a lak tlak loh hi chu hei A hrik hi kan hmu thei an hrik a nei hi chu kan chhuah leh ang a lian viau na hrik a lo nei a kan chhuah leh dawn a ni pawn lamah pawh a hrik an awm a nih chuan chhung lamah pawh an awm tur ang ai la a lian viau na in kan chhuah mai dawn a ni chhuah mai ang aw hrik a li ta awm li ta awm

Lian tak tak lek an ni a, hei vang hian bur a khat hma dawn viau an an kal ve ta bawk nen hian hei hei zawng hi lui kawr te pakhat kan zawh chho a kan man kha ni ai fiar hi pathum nge pahnih pahnih pathum a awm ni hi eh ni lo pahnih aw pahnih awm a an lian tha hlawm khawp mai tunah hian saw laiah sawn kan kalna tur lam a ni hi

pa ni hi thil nia umm ho lo la umm helai chu chak ai khu tak ai fiar a awm leh a umm a vang em mai chu a lian lutuk lo nai kan la tho ang ei a tui rual ang chi tho ka ni a nu a ni hi chu Helai chu a chak ai vang em mai kan hmuh ang ang chu kan la vek vek mai ang. Tah hian hei a chhuak chho chiah chak ai pakhat chu ei thil lo ei mial mial mai a enge ei hi thei rah nge eng rah nge ni a lo ei a hmun man ang e. ka man dan zawng hi dik lo thin a phone ka ken avang hi a rem lo lutuk a chu chu ka pa kai pa ni koi a lian lutuk lo ma se a tui rual ti ti chi lai hol ni chu ti ti

lui hi a hnar lam a ni tawh a. An hnar lamah hi chuan an awm vak tawh lo thin a. Hei, tian tui luang pawh tlem raih tawh mai a ni hnar lam chu. ama khawp mai zanin chu chu chah chaw kan chah lo vang nge ninga eng chakai an awm lo khawp mai a kum dangah chuan ai awt te pawh ka chiah ve thin a ka man ve nel nual zela khawrh te pawh hian ka man ve nel nual thin kha ni An tum chu chu chah a tawk an chah loh vang nge ni an awm mang hua ha tlat lo a lui hi a hnar lam hi chu tlem hi a kawr hi chet deuh a kal pawh a harsa ve deuh a um kal a harsa em mai kan pang zulh lawk ang kan kei awm awk rai mai chu kahna lai tak pawh ai phiar a pe lo awm lamah se khup hi. Kan la tho mai ang. Ka dang e Ngarawh khu chhungah khuan Ngarawh chu te mai. Ka chhuh anga khungah khuan a lian awm a. A lang tha lo mai thei. Tui a tam deuh hlek a. Hmm. Hmm. Hey. Oh.

dang ala awm em ni ang a helai hi chu li hi thuk ve deuh a tin pawh a a te man tur kha chu maw se kan kal kan mai thei a ni te khan kan hmuh tir hlauh zawk a helai hi li lo awm leh a awm dawn em hei tui hi phen a sa a hmuh hun har riau a awm lo vang ve awm lo a nih hmel heta hi heta hi hei hei hei min hnuaia lo dir ve leh khiau mai a an han man ve leng e Umm a hma lam bei dawn tawp lamah kan lam ve pheuh pheuh zawk a, a zia viau e. Ai tum. Helmai chuanin ai vawm tih te ai kam tih te an sawi lem lo a, a rawng ang hian a dum, ai dum ai sen hi kan ti tawp tawp a mahse min lo hriat thiam nan ti khan ka rawn sawi mai kha a ni. A rit deuh khawp mai a, a thau ang. tui a lian ve pangai hmm hmm hnawh hnawh tawp a ngai tawh a kan man tam vang leh lovin kan bawmkena tet avangin kan hnawh lut chawp tawh a hmm hetiang khu ta khu o khu khu lai khuang kuah khuan a awm a kan zen dawn chin kha la lawk teh ang.

a mak khawp mai chakai helai hi nge ni chakai in chhuak tlai nge ning a heta in nghawk a awm a hei hmun hmel hian rawn dak thlung mai fu mual kan sat chhin ange aw neng rawh sila na man sat rawh sat tawp rawh sat tawp rawh ta chuan Ka la ang a, ka kalpui pa hril hril hian sat dawn a ni, sat thiam a in en ang. Umm, a sat a. Saw saw saw. Umm, a sat hlum a nih chu. Sat hlum leh si nang e. Mau hnah kha a nih mawi ti ni lo maw? A sat fuh ve ngei chuan kan hria mahse sat hlum lo a ni. kan kal mai ang a ui khawp mai ehe ehe ti ngawih ngawih mai a ui ve ni sa thu ve reng ni tro poi hle mai a thilo hlawm mai kan chemkin ka pakhat a chuna te a bil deuh hlek bawk a ha vang te pawh ka ni mai thei chak ai chak ai a vang ta nge mai a hnar lamah thei a eng rawh a hnar lam chu vang lo mah zawk mawng lam e hei ta hian ka kalsan tep alawm le ai fiar alawm le a ai fiar hi hmun har ve thin a lei nen te hian rawng ve deuh rawa hei pa ni ka ken dan hi liding zawk zet ka keng a ka man thiam dan ni tih ang hian Aw, hei chu fuh tawh. Ngaw rawh, vei kan hnawh lui mai ang. Hei chu a thau tha aniang hei. Tal pawh tal duh lo rei rei. Hmm. Kan hnawh lui nawk nawk tawh mai a ni tih hian hei lawk. Hawng leh lawk, hawng leh lawk. Hei, khat ve tun tawh mai a.

An tam a. Ai chiar lui deuh biak nia. Thut a lo ngai chu a. Ai dum han tih chi chu a awm vak lo ang. A pa ni a lian khawp mai ai chiar ah chuan ka kut atang hian in hre thei mai ang hei a len zir chu. Hei. Kan hnawh leh dawn chin ila. Kan bawm hi te kan tih tawh hei. Hnawh hnawh lui zel ni ngai. Umm. Oh.

ti ti ti don manga kan bur ken kha a khat tawh avangin i tupi ah nak tawp tawh dawn ni hei zawng hi zanina ka chan bik chu nia kawtah kan insemna lai kha kan lo cover hmel palh hlauh mai a. Thingpui te kan in avang khan hei hi ai sawm pali nia ka chan bik a ni a lian tha rawm khawp mai aw zanin dana an rawn tih lan theih zawng chu hei hi a ni e.